Dumelang bagwera ba puku. Thutong ya lekhono re ile go lebelela semelo sa moanegwa e lego mahunela. Ge re lebelela semelo sa moanegwa goba mmapadi, re lebelela maitshwaro a gagwe. Wo ke mokgwa wo mmapadi a tšwelelago ka gona mopading. Semelo sa mmapadi se lemogwa ka dintlha tše di latelago. Ntlha ya mathomo, re lebelela ditiro le dipolelo tša gagwe. Re lebelela gore babapadi ba bangwe ba reng ka yena le leina la gagwe. Tše ke dintlha tše e leng gore re ile go di šetša ge re lebelela semelo sa Mahunela. A re thomeng ka ditiro le dipolelo tša gagwe, dilo tše a di dirago ka mo gare ga papadi. Gape-gape re lebelela le dipolelo tša gagwe. Sa mathomo se re se lemogang ka yena ke taba ya gore ke monna wa go se botege. O ratana le Saringi mola a tseba e le lekgarebe la morwa wa gagwe Benjamin. Ga a na nnete. Saringi o mo reketše sellathekeng gomme yena ge a botša Rebone o re o se thwetše, o re o se topile. Gane nnete Mokgalaboki. Gape gape, Mahumnela o swaretše re bone tšhelete ge a fetša a re e timetše. Tše ka moka di dio bontšha gore mokgalabje yo ga a na nnete. O tšhaba maikarabelo. O botša Jemina gore re bone o swanetše a nyalwe gore a mo fokoletše mathata a ka lapeng. o rekiša ngwana wa gagwe o rata tšhelete o gapeletša re bone go nyalwa ke mpoti gore a tle a hwetše tšhelete ya magadi ga a na kgodišo ye botse baneng ke motho wa mohuta mang ke motswadi wa mohuta mang wa o nyakela bana ba gagwe um baratani o nyakela ngwana wa gagwe masogana o re re bone a nyale gore a nyalwe ke mpoti gore ge a gana a re a ye go phaswane O mo nyaketše masogana a mabedi, Mpoti le Phaswane, gore ge o a palela gona a ye go Phaswane. Le a bona gore motho yo a ne kgodišo e botse. Gape-gape se sengwe ga a na botho. O koba modirela-leago, boreledi, gore a mo tšwele ka motse mola motho wa batho e le ge a tlile go nyaka go tseba ka ga bokamoso bja Rebone. Ke, ke, ke makhunela woo. Ee, gape-gape Mmaphunela re mmona ka taba ya gore ke ngame. O na le tšhelete le dikgomo feela o gana go lefela morwedi wa gagwe tšhelete ya dithuto. O bolawe ke leino, o gana go išwa bookelong. O re a ka a ka se a ka se fe ba bookelo tšhelete. Ke mokgalabe wa go gana ka tšhelete, ke bale ba gore ponto ga e tšhentšhiwe. Ngaka Thokgola o a mo alafa gomme Mahunela o gana go mo lefela. A re kweng gore na baanegwa ba bangwe ba reng ka yena. Um Ge re theleditše morutišigadi Kgoroši, o mo hlaloša e le monna wa ngame ka ka ge bongame bja gagwe bo šiiša dinamana tša mmele gobane o be a gana go rekiša dikgomo. O paletšwe le maphodisa ge a be a mmotšiša ka go timela ga tšhelete. Ke ngame mogala booki. Ee, o botša le maphodisa gore yena ga a tsebe selo ka tšhelete ye e timetšego. Ee, ke monna wa pelo ye mpe. Bopelompe bja gagwe bo hlatselwa ke Rebone ge a botša maneagwe Jemina gore Mahunela o re bao ba mo utswetšago bao ba mo utswetšago ge ba ka swarwa ba tla ripša matsogo le maleme. Tše ka moka di no bontšha gore ke motho wa go ba le pelo e mpe. Ke mang motho a ka dumago motho o mongwe a ripiwa matsogo le leleme? Leina la gagwe. Leina la gagwe la leina la mmapadi ke Mahunela. Lona le sepelelana le ditiro tša gagwe ka ge a be a hunela tšhelete ya go reka tša lapa la gagwe a gana le go iša Rebone yo e lego morwedi wa gagwe sekolong. Eupša Yena a no iphediša ka tša tlhago tšeo a sa di rekego, a eja mabitsi. Ge banna ba reka disteiki goba dinama ko di, um ko maselageng, yena o ba eya go, go, go, go tso, go, go nyakana le mabitsi gore a tle ba je ka gae bana ba je. La bona gore monno wo E tloga e le mahunela. Ke nnete, re lebelela semelo sa moanegwa, re lebelela tšona dintlha tše ke di, tše ke di hlalošitšego, re lebelela ditiro tša gagwe, ra lebelela dipolelo tša gagwe, baanegwa ba bangwe ba reng ka yena, gape-gape ra lebelela le leina la gagwe. Leina la gagwe le re botša se sengwe, gwa le ka mokgwa o ke hlalošitšeng ka gona, mahunela. Ke motho yo e le gore ga a tshwere tšhelete wa e hunela, ga a tshwere ponto A ka se e tšhentšhe, e tlo no phela e le gona. Ba gona le batho ba mohuta o mo bophelong. Se be e le semelo sa rena sa mahunela. Gomme se ke tlong go le kgopela sona ke taba ya gore a re subscribe-eng gore re kgone go hwetša di-video tše dingwe le gore channel ya rena ye e dio phela e le gona. Hle subscribe-ang Please subscribe re a leboga.